Koro mano dok kar nyombo ka. Iyudo ka yawa masani wiji owil ni onego bed ni watero jamni sach nyombo. Koro iyudo ka ng'eny ji owacho ni ah, pesa oromo, anyalo nyombo kata ka an re oromo, dhok ok dhi. Aa, e, e kit luo gik mo- gimoro amora miluongo ni pesa ok okwan keny En inyalo ing'e ni kwa wacho to nyikwa Ramogi nyaka ng'e nikech chon pesa to ng'eyo. Koro ayie ma mare to ne nitie mana gi mare. Koro pesa kobiro to koro pesa odonje to pesa moro amora be wanyis nyikwa Ramogi ni pesa misiko kioro ni maro ing'e nitie mere moko ma dhogi mit. Noriwore aora chieng' nwalos gibiro nyombo. Hmm. Ioro aluf mar apar, chak ioro aluf mar abich, chiemo rioro piero ariyo. Koro odhi odhi ing'e ne pesa statement go. Koro chieng' moro ka keny okethre ok ati dwa dhi nyombo tiwacho na nitie aluf mia moro kata ka print mpesa statement mana miyo koro eto ukete kanye Mago ok okwano. Gima ikwano en gima owach gi juogi onindo kong'eyo ni kiny nyar ng'ane ibiro nyuom. Bi chieng' midhi nyombo to ji obet kosol ineno ka deye nyako ni kanyo, wuone nyako ni kanyo, owete nyako ni kanyo, lek kaneyo be nitie. Ing'e ni tinde ma onge ga to chon ne nitie der kaneyo. Ma neru be ne nyaka mi dhiang'. To mago ne iyudo, mago ne bedo ndhandhu ma support dak gi hera. Koro iyudo ka ng'ato ohero nyathi nyamin, ni nyathi nyamera no miya adag go. Chieng' minyuome nayudie gimoro. Ine kaka kite koro mago eki masiro ji. Eh, Koro mo pesa moor mago gik moko kwani kiny. Ikwano gima wuotho gi tiende. To moter koland bong'e ni chuor ng'ane kata nitie mane itero ga kata joma kwero moko moko nitie matero dhok koro eka bro dhi bang' to itere kowacho ni dhok ong'e ni dhi donjo mag ng'ane koro pesa moro amora mitero en onge bura ma kata ka en bura ma ng'ato odhi odonjo e doho doho go osiro weche mege kido kod tim tiyudo ng'ama ong'eyo weche kido kod tim to tho akeya kes ma bilal Jana nadwoko penjo ni no. Haya. Koro o, dhok telo. Koro dhok kotelo to nitie gima moher ga nyiso ji. Joma josemb dhok wiu kik wil gi uno. Kendo gisewinjo mano, ang'e ni pod joma tin. Iwacho ga ni wiu kik wil gi uno. Koro kuchopo ineno ka ng'ato onyiewo dhiang' aluf Chopo dutwe.
Ah, ma udhigo to iloko ni tiduogo. Uno ma utweyogi go jamni ka koro dhi kocha to joka nigi maggi ilokonu to iduogono. Koro ji nyaloga wuoro ka ng'ato onyiewo dhiang' aluf piero adek to otero dhok karibu ang'wen, diel be okete, ayie be ogolo kata aluf piero ang'wen to uno to en siling' piero abich. Ang'o mochuno ni nyaka uduog unono ok oa wee. Koro unono iduoga ni iduogo kode nikech tichne. Nitie kaka iriwe gi manyasi mar tipo mar dala. Kae ka jaduong' oseginene to iloso kode dhako. Koro dhako ka to iloso kode dhako.
Chal ka gima itueyo nyako ni ka. Eh, to mon machon ne kaka. Mon machon ne kaka. Kigoye biwinjo kowuok kowacho ni Boluong ni jaode ni riwa ni, riwa ma dak go ka ni koro ing'e ni koro kendo en riwa to dak to gidak. Riwa ma dak go ka ni, ah kaka nyithinda gi, kaka nyithinda gi to ada a. Eh, Matiende ni nitie guogi otweye, koro ok onyal wuok, koro mano tij wuon. Koro josemb dhok ema kwongo kae or biro luwo bang'e. Haya. Nitie chik ma kendo koro tayo, ing'e ni koro gisewuok korgi, koro gichopo thurgi dhano. Koro nitie chik, ing'e ni ji nenoga ka oserwakre maler kabisa, gitweyo girwako suit. Koro jomoko be samoro nyalo penjo ni to suit ni ochuno kose ng'ato nyalo dhi adhiya gi t-shirt? Ah, suit chon ne nitie lewni mane irwako kidhi moko samoro ng'ato orwako pien kwach ma ndalono pien kwach ni ng'ama orwako ng'ama lich ahinya koro moko go ni irwako ga mondo irwakri maler mondo kichopo kacha to ji ng'eyo ni welo moko welo moko joma waneno ni senta gi nyaka bed ni welo moko nitie no inyuomo nyar ng'ane kiringo tero wach ni welo kosechopo ing'e ni kirwakri arwaka moginene to kidegi nene to maro bende kata adigi nene to samoro kata mana gino konyruok matin ni omaki koro odwa ni ool pi e bathi eka olonyo ga lawe kaka ng'ama kalo ng'ama lawa. Koro ler no nidwaro ga mondo opogi gi jogweng'. Koro kudonjo tineno ni adiera welo a nitie ka. Aya, mano rwakruok maler. Aya, chik machielo wacho ni ka oro chuth. gi rangach tikete diere. Ing'e ni oganda waneno ga ka oro ochopo Odonjo adonja. eh, odonjo but idwa ni oketi diere. Ng'ato otelo mbele jomoko odong' chien to in idiere. Koro imiyi security nikech eh, kanyo en kama lweny be nyalo betie. Inyalo dhi to kara joko okani ga. Riti mondo ibi. Oriti, ae nitie ng'ama biro laroga kod nyako, bende oseolo siling' ir owete gi nyako ma in oriti ga riti. Ting'e ni kogoyi kor gi min odi, birembi ochung', inyalo ket piny. Nikech chal motime misango mar remo e dala ka, koro chik ok oyie ni mondo oor, rembo ochwer e dala. Ma ka remo ochwer, To jodongo mariek keto kenyni, koro ng'ama ularogo cha kapi. Koro emomiyo idwa ni idwari be yawuoyi moko ma kata ka wach owuok to ginyalo ga genyi ni tiringo kodi. Igenyi ni tiringo kodi to kichopo e rangach to pusi. Koro wach to kogoyi go oko to onge rach e, remo marach kochwer kanyo mano achiel. Ae mar ariyo be en guok, guok kokawo rembi ochwer kanyo bende en pek mapek. Koro emomiyo idwaga ni okete e pien. Koro ng'e ni nyikwa Ramogi neno kaka gidonjo e ranga gidong' or nitie diere ng'ato ocho otelo gidhi gidhi ka uchopo e ot e od chik luope dwaro maber kidhi nyombi dala moro tineno anena kuchopo nikech ing'e ni yuoche nuromo nuga oko koro kelu oket mana ni yuoche ing'e ni tinde yudore kata kijende be kendo osebiro mugi gino ok dwa kamano kineno kama kijende mobiro romo ting'e ni jogo koro adi